Għalfejn jiena daqshekk favur l-abort, eh, favur Li favur anka- l-għażla, li anka anka kieku dak kieku. persuna Għaliex, għalik. Mm. eħe, għaliex. L-ewwel net hemm hemm żewġ ra- hemm żewġ raġunijiet, hemm ir-raġuni soċjali u hemm ir-raġuni morali. Em, Ir-raġuni soċjali Naħseb irriz- xrobt wis. Xibta waħda ġejt blank. Ir-raġuni soċjali hija. Tiġi ġib l-istretta u waħda mill- mill- mill-friġ. Ir-raġuni. Mingħajr tazza ta' għamma ġist. Ir-raġuni soċjali hija il għaliex fl-aħħar mill-aħħar fil-pajjiżi fejn mhuwiex legali l-abort, l-abort isir u jsir brata iktar olja minn pajjiżi fejn l-abort isir. Mela sakemm qed nitkellmu jien u int, u kol, sa' kem fit tlet sijat, kem sa' tej, u tlet sijat, ħajmut, għara, jek sa' tej, għajna mlu kull sija. Kull sija ħajmutu seba nisa minn abort mux safe. Sawa. Ġifiri dik għalija hija jekk qed nitkellmu b'mod globali. Temmen li dawk persuni Li għet, li għet, li sens li għet inti ta' temmen li il-fetu persuna, il-risposta hija ovvjament, mhm. eh, mela, għet, tmut s-seba mux sejf, imma merba mija. Imma, le, le, imma minn tixet s-salvom ta' għax il-liktar numri oljien u miljoni ta' daw il-miljoni li jissemmew ta' aborti li jisiru, jisiru fil-pajjiżi fej l-abort huwa illegali. Jiġifieri għandek iktar minn 60 fil-mija mm. tal-abort isir f'pajjiż fejn hemm restrizzjonijiet, mhux daw is-seba', restrizzjonijiet iktar ovvjament eh, li jkunu pereżempju legali għal biex insalva ħajja biss pereżempju, jew legali biex dan li huma fil-pajjiżi Afrikani, Sudamerikani, anka xi pajjiżi fl-Asja, eċetera. Jiġifieri inti fil-verità u fl-Ewropa mhm. ukoll fil-pajjiż fejn mhux legali li huwa Malta biss, issa llum il-ġurnata l-abbord xorta tisir. U daw is-seba' fejet li qed imutu fis-sija ġeneralment ġu daw il- mm, pajjiżi mhux żviluppati. So it's a different discussion. It's a different discussion. Tipo dawn naħseb hemm minnhom li jmutu għax ikollhom l-influenza. Le għaliex għaliex ovvjament. Le le fis-sens li il-healthcare tant tkun fqir fejn ikunu li jmutu b'ħafna affarijiet li aħna. Għax ukoll għax l-abort ma jsirx, eh, ovvjament dawek fejja issib nies li jkunu tqalu ma jkunux jafu li huma tqal, għax ovvjament is-servizzi ta' saħħa huma differenti, eċetera. Ah. Imma l-punt huwa dan, il-punt huwa li jekk inti temmen li dik hija persuna, il-mod kif tiġġielet li l-abort jonqos jew ma jsirx mhuwiex bil-liġi. Il-liġi mhijiex effettiva. Il-liġi mhix qed tnaqqas l-abort għaliex anzi fil-pajjiżi Ewropew mhm. kollha u mhm. l-Amerika u l-Amerika naqra inqas żviluppati mill-Ewropa fejn jidħol eh, daw l-affarijiet imma. Anyway, il-pajjiżi kollha l-abort naqas L-abort naqas kemm ilu eh, legali. Di smajt għatti li inti, eh, hemm diżewġ mistoq eh, għandi spunt li nixtieq inżid li hija għandek allura isur raġunar ta' Marlin kważi fakin jagħmel sens. Le, jagħmel sens, ovvija li jagħmel sens. Which to me sounded like a very jien meta bdejt nismaħħa bdejt ngħid la la dejt tipprova tixtri il-voti ta' min jixtieq l-abort. Ma fl-istess ħin qed tixtri l-voti tal-konservativi, and to me it was a, a, a, an irrational. Le, aqqas xejn. Ah, Spjega naħa xinu raġunament ta' mar ta' Ir-raġunament, ir-raġunament huwa ta' mar, sa' jien mhux ħanejdlek x'inhu raġunament ta' Marlin għax ma naf minix qiegħda fuq. Eh, ma x'kien ir-raġunament. Ir-raġunament huwa li inti il-liġi ma twaqqafx l-abort mill-li jsir. U llum il-ġurnata ħafna jekk qed nitkellmu sa punt Malta, huwa ħafna mhux fid-dinja sa Malta ħanifikaw. Illum qegħdin f'sitwazzjoni fej ovvjament it-titjiriet tal-ajru huma ħafna iktar aċċessibbli maħniex 20 sena ilu fej biex tmur l-Ingilterra tiġġik xi 400. Illum illum għandek irajn daw il-kumpaniji li tista' sifer ħafna iktar malajr, għandek il-pinnoli li tista' tirċevihom bil-posta, mm. għandek il- so saret ħafna iktar aċċessibbli. U għandek l-informazzjoni available għax għandek l-internet. Mm. Mela inti fil-verità ħafna jien ngħidlek il-maġġoranza tal-nies u Malta jekk iridu jagħmlu abort jafu x'għandhom jagħmlu u jew jekk ma jafux kull ma jridu jagħmlu Google u mala jisiru ah. jafu. Mm. So So, il-liġi mhix qed twaqqafhom b'dak il-mod. Jew ċemplu lilna. Fis-sens il-liġi ma kienx waqfek milli kollok binna f'skija. Iwa, ma aħna qegħdin nitkellmu ovvjament f'kuntest fej fil-pajjiżi l-oħra huwa legali. Ma eh, tistax tinsi għax aħna f'did dinja qed ngħixu kieku fl-Ewropa eh, kollha huwa eh, legali jew hemm skjavitu. Eh, hija mod, imma aħna qegħdin ngħixu fl-unika pajjiż fl-Ewropa fejn l-abort huwa illegali u l-pajjiżi l-oħra kollha mm-hmm. iridu jgħinuna. Taf xi tinsaqsik, però għax l-ewwel għad meta meta ehm, l-abort jiġi dekriminalizzat, sekonda waħda ħansaqsik. Mela, eh, meta l-abort jiġi dekriminalizzat jew jisir legali, ir-rata tal-abort tonqos. Mhux qed ngħid correlation ma' xulxin. Jiena correlation. Hemm correlation, hemm. Ma jiddependi mill-kuntest. M'hemmx kawżalità tajt jew. Le le le, jiddependi mill-kuntest. Mm. L-abort naqas f'dal-pajjiżi ah. mhux għax sar legali. L-abort naqas f'dal-pajjiżi għaliex dal-pajjiżi jinvestew fl-aċċess għal kontraċettivi. Sexual education as a broad concept. Sexual education and access to contraception. U daw imorru ma' xulxin għaliex ovvjament huma pajjiżi żviluppati. The question is eh, kif jafu? Għax fis-sens jekk l-abort illegali, jekk l-abort illegali Kif ħankejlu? Eh, ma jkunu jafu, jkunu kfal ma nafu aħna, ġifir qatt ma tista' tkun taf eżatt, imma hmm. jkunu jafu minn Xinu għal studji li għandhom eh, eh, iħarsu li Iħarsu il-Gutmaher Institute, il-Lancet, il-WHO, kolla joħorġu ġifiri statistiċi. Issa kif jikkalkulaw eżattament f'dal pajizi għandek varjeta kbira, għalix jiddependi ħafna mill-pajiz. Per eżempju Malta, anka ħna Malta, Aħna ma konna nafu xej, safti sminilu, kull ma nafu li 60 morru l-Ingilterra. Imma mbagħad, ovvjament, ikun hemm people on the ground li jibdaw jesperjenzaw ehm, u f'dal ħafna pajjiżi jkollok daw il-clinics xorta u jkun hemm daw il-NGOs u nis jaħdmu, allura mbagħad ikunu jafu jibdew. Dawk l-NGOs jiġbru d-data wkoll u fis-sens ta' data jiġbru d-data. Malta. Jiġbru d-data. tagħna jiġbru d-data, ġifieri Tagħna minn aħna. pereżempju ta' Malta, ġifieri pereżempju Women on Web li hija waħda mill-providers li jibatu l-pinnoli hawn Malta, jiġbru d-data u, u jafu kemm batu pinnoli u jiġbru data ta' minn im- mela l-formula demografika, ġifieri Sew. daw jafu eh, l-etajiet, eh, eh, il- il-dak ta' tqala, anka li se għandhom data fuqna. Enormi fuq ma. U infatti ippubblikawa fil-British Medical Journal ah. li publikaw li mhux fuq demografija u hekk dik xi ħaġa li ħan nistudjaw delwaqt, ġifieri hija waħda mill-studji li għandi f'moħħi li nagħmel eh, li nġib din id-dejta b'mod anonnimu u naraw min qed jagħmel abort eh, iż-żgħażagħ il-kbar, però għalulna taqlulna ġifieri pereżempju l-etajiet minn dik l-età sa dik l-età. Ma għadux janalizzawa, mandom xans. Imma, imma fil-Covid, id-data li, li publikaw kienet eh, fuq li xiri tal-pinno li spara l-fuq. Ġifiri dik kienet publikata komparat, mux fuq Malta biss, kien artiklu li ħares lejn minn pajizi, tmien pajizi. Fenomenu dinji. Le, u eħef, daw, daw xie. Għax ovvjament kuħad bdex xie telemedicine. Għana ideja kemm isiru aborti f'Malta? Eħe, mannix ovvjament statistika, imma e, sa ftit zminilu konna naħsbu biss li huma dawk is-60 people, mhux naħsbu li kienu, kulħadd kien jaf li kienu iktar, imma dawk biss kellna meġer uffiċjali, e, li dawk is-60 persuna kull sena li jitilgħu l-Ingilterra, għaliex l-Ingilterra huwa l-unika pajjiż li jżomm din l-istatistika ta' minn fejn ikunu ġejjin in-nies li jagħmlu abort. Infatti anke l-Irlanda għalhekk kienu jkunu jafu r-rati għax ħafna minnhom kienu jmorru l-Ingilterra. Però issa minn mindu għandna l-informazzjoni ta' l-ASN ukoll li hija l-Abortion Support Network li n-nies iċemplu lill-ASN biex jgħinuhom, daw anka jiġbru l-istatistika tagħhom u Women on Web li u Women Help Women li huma żewġ organizzazzjonijiet li jibatu l-pinno li hawn Malta jżommu n-numri tagħhom. Allura nikkalku numri ta' kemm il-pinno li jibatu sa jekk ħadit mhux dejta, mhux le le biex naċċerta ruħi mhux numri telefon number. Le le le numri. Numru ta' pinno li jibatu. Ovvjament issa jekk ħadit ix jew ma nikun nistgħux inkunu nafu daw intbatu at that point eh, nafu. U nikkalkulaw li b'xi bej wieħed ieħor b'dawk li jmorru sqallija li forsi li ma nafux eżatti kemm huma b'daw il-pinnoli eċċetera hija around isu 400 eċċetera. Però qatt ma tista' tkun ċert għaliex pereżempju l-Irlanda skoprew li meta kellhom dat-tip ta' estimi, wara li mbagħad sar legali u fl-ewwel sena għoddew ir-rati proprja, kienu ħafna bi żmerċ minn taħt b'xi b'xi għandu jkun b'xi 20% kienu minn inqas, so ġifieri r-rata tagħhom kienet actually iktar għolja milli ħasbu. So, so ma nafux eżatt.